No no mpɛ mu abɔ ɛnɛ anwumɛ nsɛm no ɛdɔso deɛ sɛ mu foɔ asem ɛnɛ anwumɛ wobɛte bi ɛne sɛ ɔsoafo a wɔhwɛ nwomasua so ɛde nsɛm abɛto mmɔnten so a wɔkyerɛ sɛ mpanyinfoɔ agye atom sɛ wɔmfa sika bɛyɛ sɛ 331 million us dollars mpiapia ɛnhyɛ nwomasua mu saa ɛnso ana national service foɔ mpanyinfoɔ ɛde abɛto dwa sɛ sika a aban ɛde ma wɔn sɛ akatua no aban pɛ sɛ wɔpagya mu mfa ma wɔn. Yi wɔayi panyin pa a wɔda no de afotu nsɛm akɔ de ama mmabun a wɔn wɔ ɔman mu, ɛsɛ sɛ woyɛ biribi wɔ kokoam a mfa fon ntwa, ntwa mfa mma mmɛto abɔnten, saa nneɛma no a wɔyɛ no na kyerɛ sɛ ɛntwa yie wɔ ɔman mu, nti wɔde afotuo akɔ de ama mmabun no nyinaa. Wei ne nsɛm binom, apɔmuden mu nsɛm ka ho.

Mɛda wo ase biem ama w'akwaaba sɛ wo ne me tenaeɛ na metwa me ho tiawa baeɛ. Ɛberɛ no asa aduru so sɛ nsɛm a yɛte si mmɔnten so rekɔfa baeɛ na sɛ mufoɔ nso nya adagye tena ase a sɛ mmoa yi mu korɔgyeɛ mu da hɔ anɛ na anwummerɛ magye berɛ a mɛkenkan de ama woɔ. Sanaa bosome no Ne da a ɛtɔ so aduonu wɔ afe mpem no ne aduonu nsia no mu nsɛm a etwa gu ɔmantam ahodoɔ nyinaa mu ne n'anwummerɛ magye berɛ a mede reba abɛsom wo kaseɛ bɔ yi ato apete wɔ abɛfo no so. Wokɔ Facebook ne YouTube deɛ a, ɛyɛ Fast TV GH, wokɔ a nneɛma no yɛ mmiɛnsa, wo like, wa comment na wa share de ama yɛ. Anwummerɛ yi, me a magye berɛ a mede kaseɛbɔ yi bɛsom woɔ, me din a megye so ara ne Akosua. Takyiwa. Afei yɛngye berɛ na yɛntie kaseɛbɔ no nkyerɛmu deɛ a na ɔsoafoɔ a ɔhwɛ nwomasua so wɔ ɔman yi mu, Onimuonyamfoɔ Haruna Iddrisu aba mmɔnten so ɛna no reyɛ Government Accountability a wɔba abɔnten bɛkeka nneɛma a wɔba abɛn mu no nkabom, wɔbɛkeka nneɛma bom yɛbɛbu nkontaa akyerɛ Ghanafoɔ ma yɛhu nneɛma a ɛte a ɛrekɔ so wɔ NDC amammuo no mu na wɔkyerɛ sɛ ɛba no adesua mu nsɛm a Ɛɛ, ɛnkanka ne wɔn a wɔwɔ sik ɛɛ secondary school anaasɛ senior high school no a aban agye atom ama mpanyimfo a wɔhyɛ adesua ne nwomasua so a ɛyɛ wɔn nyinaa agye atom sɛ sika bɛyɛ sɛ three hundred and thirty three US dollars aban mfa mmoa na secondary school ahodoɔ a agyigya deɛ wɔnnya nkonnwa ntena so, deɛ sukuu adan no bi koraa tumi abubu no yɛmfa nsiesie na afei adesua ne adekyerɛ nso ntumi nya akɔnnɔ.

Ɔsoafoɔ a wɔhwɛ nwomasua so wɔ ɔman Ghana mu ha, Onimuonyamfoɔ Haruna Iddrisu a na yɛte ne nka yi, na yɛmfiri nsɛm wei so na yɛnkɔ UPSA auditorium hɔnom deɛ ɛnnɛ da yi dwumadie sononko kɔ so wɔ hɔnom a ɛyɛ National Youth Forum a mpanyinfoɔ ne mmabunu a wɔn wɔ ɔman mu ɛdi ahyiamu ne afutu nsɛm kakra Ɛnneɛ na yɛbɔ mo akyi nso kakra. Na ɛnam so ma NSA Boss, National Service Authority, panyin pa a wɔdan no yɛ Onimuonyamforo Ruth Della Sebo de nsɛm kakra too dwa a ɔrekyerɛ mampanyin tirimupɔ a ɛnnɛyi ɔde ba mmɔnten so a wayɛ n'adwene sɛ nkyɛ biara no sika a yɛde ma NSAfoɔ no yɛbɛpɛ sɛ nka wɔbɛto mu de ama wɔn no, na kyerɛ sɛ kane no sika a na wɔgyeɛ no ɛnnɛ no wɔn nngye saa sika no biom a, ɛno akɔ yɛ anigyesɛm a ɛrekɔ de ama yɛn nuanom a wɔn nso so yɛ wɔn national service. Yes, na some deɛ wagye mu. Ɛnti ma fia lunch pack where young people acquire experience, build networks, develop confidence and prepare for sustainable livelihoods. We have successfully transitioned to a modern digital service system.

Na ɔkasa wei ara pɛ a na CEO de ma Youth Employment Agency, Owura Malik Basintale, hɔ no nso kɔpue mu wɔ hɔnom bi, na ɔde afotuo kakra rekɔ ma mmabunu a na wɔn atwa ahyia mu wɔ ɛyɛ program no anaasɛ dwumadie no ase. Na ɛno na wɔrekyerɛ sɛ nansa yi deɛ Yɛte si abɛɛfo no so a, ade baako a ɛrehim frankaa wɔ abɛɛfo no so yɛ nkurɔfo adagya mu na wɔatwa ho mfoni, wɔayɛ ho video na wɔde abɛto abɛɛfo no so a, ɛnneɛ ɛnnɛ Gen Zfoɔ bɛka sɛ azigi. Ɛno ara na ɔde afotuo rekɔ ama yɛn mmabunu sɛ, ɛnnɛ yi, wo ara nie wokɔhyɛ kokoa mu na wo ne obi yɛ wo biribi a, ɛntwa, ɛntwerɛ ho biribiara, ɛntwa ho mfoni, ɛno deɛ ɛyɛ w'awasɛm, obiara mpɛ sɛ ɔbɛhwɛ.

Ɛyɛ afotuo kɛseɛ pa ara a na Owura Malik Basintaley de ato dwa de ama mmabunu. Ɛnnɛ yi, wo ne obi kɔhyɛ ɔkokoa mu na modi mo agorɔ bɔne a, ɛntwa mfa mmɛto mmɔnten. Ɛsiane sɛ wode bɛto abɔnten a, yɛn no yɛmfa wo ho, yɛn nso yɛbɛhwɛ. Wei yɛ afotuo a wɔde rema yɛn nyinaa. Na yɛmfiri saa nsɛm wei so na yɛnkɔ Twifo Atimo Kwadeɛ a na Twifo Minta so na Temamufoɔ a wɔn wɔ hɔnom ne nananom atena nkonnwa, ahemfo a wɔn wɔ hɔnom. Sɛ nea onya ba hɔnom a, paep a anaasɛ nsuo a wɔde di dwuma wɔ hɔnom sɛ wɔde bi bɛnoa nnuane, wɔbɛnom bi no, ɛho ayɛ den pa ara de ama wɔn a, ɛnneɛ sɛ meka yi, asubɔnten a ɛda hɔ a sɛ bio mmoa de wɔn ano toto mu no, ɛno ara bi na wɔn nso twa wɔn ho sɛ bi. de yɛ nnuane, de yɛ wɔn nneɛma a ɛwɔ sɛ wɔde yɛ wɔ saa mansini no mu. Nti wɔde adesrɛdeɛ abɛto aban no anim sɛ ɛbɛyɛ a ɛnnɛ yi deɛ aduru no ɛden, wɔn apɔmuden ho nso hia pa ara, ɛti no aban nhwɛ na pipe yi wɔmɛsi foforɔ mfa ma wɔn na Ɔhempɔn a ɔwɔ Twifo Mintaso ne nsɛm nie. Nti na nantwie a metɔ so mmiɛnsa. Anammoa a mɛtu afa pipe no ho ara ne sɛ, nyame ne nipa anim, yɛnni sika. Nti yɛ mpanyinfo yɛhyia ho sɛ anka yɛbɛtumi ape sika bi ne yɛde ayɛ, yɛyɛ a yɛntumi anyɛ. Nti pipe a ɛwɔ kurom ha no, yɛmfa no sɛ ɛyɛ anan, ne nyinaa sɛ ma no aka baako. Nti pipe baako pɛ na ɛwɔ kurom ha a yɛde di ano. Nti yɛnni pipe a yɛbɛnom ano, yɛnyɛ sika nso ne yɛde ayɛ. Nti yɛhia mmoa afi abɛn mu na waba abɛboa yɛn na wayɛ pipe no ama yɛn. Samre man wɔatu ho anammɔn akɔ aba akɔ aba. Sukuu mu hɔ koraa nso mpo ebi nni hɔ. Nti pipe asɛm no de, sɛ yɛ asamre man yɛpɛ sɛ wɔni ho dwuma yɛ a ne yɛboa, wɔadi ho dwuma paa. Yɛhia mmoa afi Atimi Kwaa mpanyimfoɔ a ɛwɔ district no mu no. Yɛsrɛ wo, mintaso Kuro no a ɛda hɔ no, yɛnni pipe a yɛnom mu, enti yɛsrɛ wɔn. Wɔntumi ntu bi mma yɛn koraa. Dada no asɛeɛ no, wɔbɛtutu ne nneɛma no mfa foforɔ mmɛgu mma yɛn na yɛnya nsu pa no bi nnom. Na yɛn nsu a yɛnom no, monim sɛ seesei galamsey sɛm no nti, nsu no nyinaa asɛesɛe wɔ ha, yɛnnya nsu no yɛ adan. Enti yɛsrɛ ɔman no, mpanyimfoɔ a ɛwɔ Atimukwaa eh, district no mu no wɔbɛboɛ na wɔn. Na Nana ano sii ya pɛ a na Temamufoɔ binom a ɛnnɛ yi wɔn ho aka a wɔnnya nsuo mfa nyɛ wɔn daadaa asetena mu nneɛma wɔ Twifo Minta so nso de wei toa so maa Fast News. Asɛm no de yɛn ho kyere yɛ paa, yɛbrɛ papapapapa wɔ yɛn nsuo ho, yɛbrɛ paa. Yɛkɔ kuro sɛ tiri bi da ha, nso mpo wodi mu agorɔ saa, ɛno ara na gya yɛsesa, nti pure water no ara na ɛyɛ a ne a At times yɛtumi de titire bi yɛ yɛn aduane. Mpakyɛw aa yɛ wotumi boa yɛn anka yɛn ani bɛgye ho paa. Kyerɛ yɛn MP, DC sɛ yɛba mo kyɛn. Mpanyinfoɔ nyinaa monka mbɔ na mommoa yɛn. Yɛyɛ brɛ wɔ yɛn nsuo ho dodo. Dabi. Nsuo ho asɛm deɛ ɛyɛ den wɔ kuro mu, Ntaso kuro mu ankasa. Wohwɛ a kuro no aso yie paa, nanso pipe a ɛwɔ mu no so far no na ɛyɛ nan. mmiɛnsa asɛe, mmienu asɛe deɛ na ɛyɛ dadadada a asɛe. Nti no mesrɛ DC ne Honorable eh, Bondi sɛ wɔn mmra na wɔn mmɛyɛ mmoa na yɛbrɛ wɔ nsuo ho. Na ne korakora mu no, Assemblyman yi a ɔwɔ ɛyɛ Twifo Mintaso, Owura Mahamadou Poumasi nso ka nsɛm kakra a wɔkyɛ sɛ Temamufoɔ nya ntoboaseɛ na wɔnka wɔn akoma nto wɔn yam esiane sɛ mpanimfoɔ atie wɔn na wɔbɛyɛ de ama wɔn. Tua na mo aa ankasa sɛ wohwɛ a pipe so a ɛwɔ ha na ɛdɔɔso anaa mo no bi na yɛtu a ama deɛ ɛwɔ car kwan no ho no ɛyɛ mechanism wire no ɛyɛ adwuma ɛyɛ anamo a ɔman no tuiɛ ɛbo a meme tuiɛ na ɛno tumi yɛ adwuma na deɛ aka no akɔ akɔyɛ sɛ yɛn yɛ ha no nsuo da nsuo mmienu ntam Nti sɛ ɛɛ nsuo no gyae tɔ na sɛ nsuo no kɔ fam saa no a, na pipes no na pressure bɛtɔ pipes no so. Nti ɛyɛ saa na pipe no asɛe. Ɛsɛe a na ɔsɛ ɔman no yɛfa te aneɛ yɛ. Na na ne ne mpanimfoɔ boa me ɛne ɛyɛ. Na mmom no, ɛsiane sɛ ɔman no dɔɔso sene pipes no nti no, na pressure anytime biara pressure anytime biara pressure. Nti ɛma me nso so mebɔɔ MPDC mu amaneɛ ama wɔn ahyɛ me anohoba sɛ wɔbɛma me ɛɛ ɛɛ machine a yɛde tu nsuo no mu bi na wɔde yɛde ayɛ na me sɛ wɔde saa machine no ba deɛ a ɛno koraa nka cement no ade ade deɛ yɛ no yɛbɛtumi ade no ti yɛ sɛf mu yɛtumi ayɛ na aboa nti wɔn anim ne yɛtwɛn sɛ wɔde saa ɛɛ mechanism pipe no Enti na ɛte sɛ Twifo Minta Sow Assemblyman na yɛte ne nka yi na yemfi nsɛm wei so na yɛnkɔ apɔmuden mu nsɛm so na ɛnnɛ yi ɛyɛ dwumakuo a yɛfrɛ no sɛ The African Media and Malaria Research Network, AMREfoɔ, ɛde abɛto mmɔnten sɛ ɛnnɛ da yi a ɛyɛ Ɔsanaa bosome no ne da ɛtɔ so aduonu wɔ afe mpem mmienu ne aduonu nsia no mu yɛ World Mosquito Day, na kyerɛ sɛ ɛyɛ da a wɔde asi hɔnom a wɔbɔ dawuro de afa aboa a yɛfrɛ no sɛ ntontom ho. Ɛsan nso atwe yɛn adwene asi yɛn ho so fa yadeɛ a yɛato ne din sɛ malaria anaasɛ ntiridii yadeɛ yi. Na wɔn nkrataa yi a wɔde abɛto mmɔnten so no, ɛwɔ mu sɛ ɛyɛ World

de ba, na yadeɛ bi te sɛ yellow fever nso ka ho, ɛna yadeɛ baako a ɛno nso yɛfrɛ no dengue, ɛno nso so yɛ yadeɛ bi a abontontom ka wɔ a ɛtumi kɔfa ba. Ɛnti ɛnnɛ yɛ world mosquito day no, na kyerɛ sɛ Amrɛnfoɔ ɛrebɔ yɛn kɔkɔ pa ara sɛ yɛnyɛ ahwɛyie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ntontom yɛmma bi nka yɛ na yadeɛ malaria no ntumi mmɛdi yɛn so mmɛ. teetee yɛn nti no, wei yɛ kɔkɔbɔ kɛseɛ a wɔde rekyerɛkyerɛ atwe yɛn adwene asi malaria gyidi yadeɛ yi so. Na yɛmfiri apɔmuden mu nsɛm no so na yɛnkɔ adwadie mu nsɛm mu deɛ a, na ɛnnɛ yi ara neɛ fiti bɛyɛ sɛ ahemakye no mu a na nkanea yi fɔn, yɛhuu sɛ nkanea no kɔ fiti bɛyɛ nnɔnnan ne fa no deɛ na kyerɛ sɛ esum mu ara na Ghana hanom Baabiara na nkanea no adundum, na yɛbisa yɛn ho sɛ, 'Deɛn na ɛkɔfa baeɛ a ɛno nti ɛma nkanea yi redundum yɛ a kyerɛ sɛ ɛntumi nnyina soɔ? Ɔsoafoɔ a ɔhwɛ apɔmuden, ɔhwɛ anyinam ahoɔden ho nsɛnsɛm so, ɛyɛ Onimuonyamfoɔ John Jinapor aba mmɔnten abɛkyerɛkyerɛ mu deɛ nti a yɛda hɔ, yɛn kar bi nhyɛɛ mu, na yɛn nkanea no nyinaa rekɔ a wɔkyerɛ sɛdeɛ yɛkɔ akɔsom bo, baabi a anyinam ahoɔden no fapem no wɔ a. Nhoma bi nhyɛ da nkɔ yie wɔ hɔnom, enti ɛwɔ sɛ mpanyimfoɔ nya adagyeɛ na wɔtumi siesie. Ɛnyɛ saa deɛ a, ɛnneɛ ɛbɛtumi aba sɛ bosome bɛyɛ sɛ nsia, yɛn nyinaa yɛbɛda sum mu. Supply. Um, when we had a major incident at Akosombo, after meeting the engineers, we had two options. Either to shut the plant down and build the control center

Yɛgu so ara wɔ Adwadie mu nsɛm mu. Yɛnkɔ Dɔmaa ahenkuro a ɛwɔ Ɛbono mantam no mu. Na yɛka Dɔmaa deɛ a, na kyerɛ sɛ ade titiriw a wɔyɛ wɔ hɔnom yɛ nkosua. Na kyerɛ sɛ wɔyɛ nkokɔ ma nkokɔ no tumi to nkosua ma wɔn nso so wɔbɔ mmɔden ara hwɛ nkosua no yie na yɛatumi de bi akɔ ɔman mu afanaa nyinaa, de bi koraa akɔ aman ahodoɔ so akɔtɔn. Na ɛnnɛ yi, yɛkɔ Dɔma ahenkuro deɛ a, na Poultry Farmers Association panin pa a wɔda ano yɛ dwamtirani Owura Paul Akrasi de nsɛm kakra abɛto dwa a wɔkyerɛ sɛ, ɛnnɛ nkosua yi a nkokɔ yi to yi, sɛ bio, sɛ ɛteɛ nie, nketenkete na nkokɔ yi to. Nanso so, mmoa a ɛwɔ sɛ wɔsan hia firi aban hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkosua yi a mmoa yi tu yi wɔbɛtumi atɔn na sɛ bie wɔnya kakra pɔ deɛ no ɛno nso so akɔyɛ buakye bi de. Nti ɛnnɛ yi wɔsrɛ aban sɛ mmoa biara a ɛwɔ sɛ aban tumi de boa ɛrepiapia nkosua tɔn ne nkokɔ tɔn no wɔmfa so na wɔmmoa wɔn na ahokyerɛ no ɛmu ɔden. Poetry deɛ ɛfa dɔma ha no mɛtumi aka sɛ ɛkɔ ɛkɔ fam ara ne sa because nea nti a meka no saa no wofa baabi yɛ startee poetry no wofa baabi a na ebinom wɔ nkokɔ bebree na ɛduru baabi no na wohwɛ the cost of production no a na ɛso ɛtiri sɛ obi ɔwɔ bɛyɛ sɛ ɛɛ buo bɛyɛ sɛ three hundred a bohu sɛ na wa fold up na akɔka bɛyɛ sɛ bi a twenty. Ɛna two, adwumayɛfoɔ koraa yɛne wɔn bɛyɛ adwuma no nso koraa no ayɛ den. Ɛna thirdly no, ɔhu sɛ Ghana ha eh, government ɛnsɔpɔto poultry wɔ kwan biara so. Cos ɛsɛ sɛ nka wɔn ma yɛn bi a at least loan bi a ɛwɔ eh, soft. interest but here is a case agye sɛ wo ara kuta wo sika na wode akɔfa wo nkokɔ mma na wode abɛyɛn wo nkokɔ na wɔ ɛduru baabi koraa ayɛ sɛ kosua koraa ɛɛ yɛbɛtɔn no koraa na ɛno nso akɔyɛ boakye bi di yɛntɔ nansa wohwɛ Burkina issue yi a ɛma ama poultryfoɔ abɔ ka bebree ɛyɛ Few people na kyerɛ sɛ Agya Nyankopɔn boa wɔn ma akɔ yie ama wɔn. Nti to be frank, dɔmaa deɛ asɛ atena wɔn ano I can conveniently tell you sɛ poultry no ɛrekɔ fam. Owura Paul Akrasi a na yɛtee ne nka yi, ɔno na ɛyɛ dwomkyerɛni de ma wɔn a wɔtɔn nkokɔ ne nkosua wɔ Dɔmaa ahenkuro, ne nsɛm bi a na yɛteeɛ no, sɛ ɛbɛyɛ a deɛ aduru no aban mmra mu na wɔmmɔ wɔn na nkosua no, wɔn nso so wɔntumi ntɔn dodoɔ no ara na wɔnya sika kakra mfiri mu. Yɛnnyina ne nsɛm no so na yɛntwa yɛn ho tiawa, yɛba anigyedie mu nsɛm. Ah, yasa aba bie mu meda wase sɛ wotena ase ɛtwɛn yɛ ɛne gyidie mu nsɛm ɛne nnwuma yi a wobɛteɛ ɛne sɛ ɔsɔfo panyin a yɛfrɛ ne sɛ Reverend John Wesley amanyɔkuw a wɔda asafo a wɔfrɛ no sɛ Apostolic Recovery Movement. Na sɔfo yi abɛdi nkɔmmɔ, na ne nsɛm a ɔbɛkaeɛ no, hmm, abusua, ano, ani nnyan, na ano nso den pa ara. Sɛ awadeɛ a yɛwade kɔ abusua hɔ, kɔ abusuapanyin hɔnom sɛ yɛrebɛtua atiadeɛ, yɛrebɛyɛ fie, ɔse saa nneɛma no nyinaa no, ɛnni Bible mu. Yɛntie ne nsɛm no.

Nti Ɔsɔfoɔ Wesley, John Wesley, a na yɛte ne nka yi, ɔse, Woyɛ Okristoni a, ɛnsɛ sɛ wo sɛ wokɔ w'abusua panyin hɔ na woatam Schnapp ne ntoma ne adeade sɛ worekɔ akɔgye ɔbaa ti adeɛ wɔ ne nsam anaa wokɔsrɛ awadeɛ wɔ ne nsam. Saa nneɛma no nyinaa, ɛnni Bible mu. Enti wo a woayɛ bi da no, na kyerɛ sɛ bonsam gyam ara na w'ani kyerɛ a wokɔ no. Enti na sɛ sɔfo no Ne nsɛm no a na yɛkɔtieeɛ no. Yɛanyina ne nsɛm no so na yɛmfa kaseɛbɔ no nsi, yɛde si deɛ a na yɛnhwɛ deɛ ɛdi mu akotene. Ɛnnɛ yi a me ne wo rekasa yi, mpanimfoɔ agye atom sɛ yɛmfa sika bɛyɛ sɛ three hundred and thirty one million dollars yɛmpiapia mfa nhyɛ senior high school mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a senior high schools ahodoɔ a agyigya no nyinaa yɛbɛtumi asiesie na adesua ne adekyerɛ nso atumi ayɛ akɔnnɔ wɔ man mu. Wɔ nsɛm foforo mu nso, panyin pa a wɔda National Service Authority ano de aba abɛto dwa sɛ mampanyin tirimupɔ pa ara baako pɛ ne sɛ ɔyɛ sika pɔtee a wɔde ma National Servicefoɔ no wɔbɛpagya mu de akɔ soro ama wɔn. Saa ara nso na panyin pa a ɔda Youth Employment Agency ano. Ɛse, yɛn mu bi a yɛretena ase na y'adagya mu no, yɛtwitwa ho mfonin, ayeyɛ ho video na yɛde aba abɛto abɛɛfo no so sɛ afoforo nhwɛ bi no. Saa nneɛma no nyinaa, yengyae esiane sɛ yɛ a yɛhwɛ no ɛmfa yɛn ho. Enti wo na ɛfa wo ho, tena ase na hwɛ wɔ fon so. Wei ne nsɛm binom a ɛkeka ho, apɔmuden mu nsɛm wom, adwadie, ɛna afei anigyedeɛ mu nsɛm ka ho bi. Na ɛnnɛ anwummere megye berɛ na mede bɛsom wo. Merekɔ no, ase no nyinaa kɔn mu abobɔ bi. Herbal mixture, Sɛ ɛba no malaria, typhoid, aduro, tatahwe a, ɛsan nso bɛdi w'akagyinamu a, noa ne bobɔ bi. Herbal mixture, Kɔpɛ bi wɔ herbal shop ahodoɔ mu nyinaa mu, wobɛnya bi wɔ hɔ nom. Na ɛba no production no nso a, ɛneɛ MCR Courage Doo na ɛboa yɛ piapia yɛ too mu. Saa nso na studio ha Stephen Ofosuhene nso boa yɛ ma kye sɛ production no kɔ wano wano. Grace nso boa yɛ. Me ara mɛgye berɛ. na mede kaseɛbɔ yi bɛsom wo. Mede amegye so ara ne Akosua Takyiwa. Meda wo ase ma wo mo ne hwɛ adesua.